yr environment yn just hippies neu um, pobl odd, a dydyn nhw ddim. Fi'n fi cwrdd â lot o pobl dros uh, deg mlynedd, doctor, plumbers, just pobl normal. A o'r peth sy'n uh, cadw ni gyda gilydd yw, mae'n really, really pwysig i achub yr environment. Fi moyn byw mewn lle hyfryd, a fi moyn y plant fi yn tyfu mewn bywyd gyda, gyda'r natur a deryn a blodau a pethau fel hynny. Pan o'n i'n ffeindio mas fi'n beichiog, dyna beth fi'n dysgu Gymraeg yn bendant. A nawr mae ferch yn mynd i'r ysgol Gymraeg a fi'n gallu siarad Cymraeg. Chwech, mlyn, chwech mlynedd yn y dosbarth bob bore Mercher, ond fi'n falch nawr i gallu wneud e.

Torri tir hafn. Dyma y bwrdd hadau, a fi'n, um, mae pobl yn falle yn, yn, yn tyfu gormod o'r planhigion, so mae'n cadw yr hadau a mae'n dod lawr i ffeirio. So os mae gormod o hadau moronen dy fi, fi'n gallu ffeirio nhw am

Nionen. Pelisiau, blodau. Ww, yn colli rhai. Mae rhai ffa ti'n gallu cadw am um, falle deg mlynedd os ti'n cadw nhw yn dda. A un ffordd fi'n um, cadw nhw yw i rhwch nhw mewn blwch gyda'r reis neu rhywbeth, a mae reis Yn sugno yr moisture mas o'r hadau a'n cadw nhw yn sych. So dyma i'r ffordd dda i cadw'r um, yr hadau. Um, mae, lot, mae lot o hadau nawr, chi ddim yn gallu prynu nhw fel um, Purple Peacock, Climbing French Bean a Uncle Fred's Peas. A mae'n anodd nawr, ti ddim yn gallu prynu nhw yn y siops, achos mae lot o cwmni hadau yn mawr iawn, so mae'n wedi, mae'n, mae'n tyfu popeth i, i, i um, cyngheuaf am yr un pryd. Wel, os ti'n byw yn yr ardd, ti ddim mwyn ugain plant o tomatos yn cynhadau am yr un pryd, ti mwyn un wythnos ma, un wythnos nesa, a trwy, trwy, trwy y haf. So, ond mae hen varieties, os mae drought, neu mae gormod o glaw, neu mae, mae, mae hinsawdd yn newid, um, mae, mae lleisiau lleol yn, lla, yn lle well i adapto i'r newidau, well na uniform varieties o'r cwmnis mawr. Mae'n rhan o'r diwylliant hefyd, dwi'n credu mae'n pwysig i cadw'r pethau fel hynny um, yn byw a bydd angen am llawer mwy o bobl i dechrau tyfu lleisiau ein hunain, i cadw yn heini. Mae'n mae, mae pethau mwy well i, i, i casglu a cyngheuad lleisiau a ffrwythau ti'n sy tyfu dy hunan. Mae'n just

Dwi'n credu nawr, fel, fel o'ch chi'n chi gweithio yn caled iawn, dim lot o amser ti, o ti moyn yr ardd, dwi'n credu nawr mae websites a grwpiau arall, dwi'n credu fel Age Concern, yn matio'r pobl. So os chi moyn garddio, dim ardd da ti, ti'n gallu helpu rhywun gyda'r ardd sy'n sy dim amser dyn nhw o dyn nhw ddim yn gallu, falle hen pobl neu rhywbeth. So ti'n gallu Mae'n gweithio yn yr ardd nhw a chi'n gallu rhannu y cyngaead. Chi'n gallu gallu take lot o shortcuts fel um, rhowch di plastig neu, neu hen carpet dros yr ardd a tyfu planigyn trwy'r hynny, dim angen i, i tynnu weeds then. So mae, so mae, yeah, mae gen i lot o syniadau a, a pethau sut i wneud, uh, i, ne i wneud popeth mwy hawdd, a ti'n just ymlacio, a, a pethau pwysig yw, chi'n joio bod yn yr ardd, a just potro a, a cyngheuad pethau, heb angen am lot o waith. Falle ti'n an ti angen siarad gyda cyningod, Rhaid ti dweud iddyn nhw, dyma'r patch o letys a moronen a phethau ar gyfer ti, a os ti'n bita hynny, bydd yn iawn, a dyma'r lleisiau i fi, a rhaid ti ddim yn bita nhw. So dyma un ffordd i ceisio. Sa'n siŵr os mae'n weithio, ond fi'n clywed hen stori am y ffermwr yn neud yr un peth gyda'r ceirw, a mae'n gweithio gyda ceirw. Dydw i ddim yn gweithio gyda malwodau, ond mae yn gweithio gyda ceirw. So fathau, bydd i'n gallu trio experiment gyda'r cwningen yn yr ardd ti eleni. Yeah, sacrificial planhigion ti'n angen, fathau. Neu ffens mawr electric.

diwylliant yn um, ddrwg, wneud pethau fy hunan. Sut ti'n wneud rugs? Dyma'r dyma un peth um, oedd fy mam yn wneud. Mae lot o pobl yn wneud rugs cyn mae, um, mae teledu yn cael ei invent, inventio. oh. Pethau sy'n cael ei ail gylchu, hen sacs a Material, a bagiau, hen jeans. Gwell na chuco nhw mewn skip neu yn landfill, dyma'r un ffordd arall i um, stopo'r gwastraffu, bu ailddefnyddio, nid ailgylchu. Beth ti'n meddwl? Mae'n siwtio fi? Na, nid really. A lot o ffrinds fi sy'n byw yn y coedwig.

Um, Be episode? Rhaglen natur. Rhaglen newydd o rhaglen natur ni. Ar gyfer Siarad 62. Dim gwybodaeth yn Gymraeg. Ie, wel, dwi wedi siarad am y canolfan technolegol yn Machynlleth, a dyma y journal nhw. a dim Gymraeg o gwbl yn y peth. Efallai mae, mae, mae rhai pobl ddim yn um, meddwl mae'n pwysig, o, achos mae i, um, i achub y byd i mwy pwysig na i achub y iaith. Ond Sain siŵr i bod yn onest, falle mae'n just, cos mae'n incomers, ond fi'n credu mae lot o pobl yn Cymru yn byw mewn ffordd ecolog, ecologic anyway. A ond on nawr mae'n dechrau symud mwy i, i dilyn uh, diwylliant capitalist mewn um,

grŵp ar gyfer pum y diwylliant. Dwi'n credu yw'r enw hwn yn Gymraeg, os sa'n siŵr. Pum y culture. And it's, well, dyna beth mae'n dweud. Maximum contemplation, minimum action. So, os ti'n diog, dyma, dyma ffordd i byw. Lleia ar, ar y ddeiar mewn um, yeah, ffordd well na, na rysio'r gwmpas gyda'r car a stuck mewn y rat race. Dyma'r bywyd fi mo... Dyma'r y, y byd fi moyn gweld. O'n i'n dysgu Gymraeg yn yr ysgol a ces i CSE yna, ond dwi ddim yn, ddim hyder dy fi, dim pobl i siarad Gymraeg gyda, so ces i cyf, ddim cyfle. So fi'n dysgu nawr, fi'n credu mwy, mwy ddim pwysig, ond fi'n credu mae lot o pobl, fi'n credu mae, mae double system, achos mae um, ysgolion yn ysgol Gymraeg, mae ysgol mewn gyfrwng Saesneg. Mae'n mae wneud dwy layers ar un, divide a rule o'r llan Steffan, dal o'r llan Steffan. Divide, yeah, divide a rule. Mae pobl Gymraeg sy'n sy gallu Gymraeg yn well na'r pobl sydd ddim. O, o dyma'r Yr impression mae rhoi pobl monoglot yn, yn meddwl, achos o'r waith a pethau, ond um, sa'n siŵr sut, sut i newid pethau fel hynny. Neu just cario, cario ymlaen a campaign o, ond mae'n pwysig i campaign o ar gyfer iaith, ar gyfer diwylliant, nid diwylliant consumer, diwylliant sy'n achos i'r calon a hefyd achub y am, amgylchedd hefyd.